Din hija l-ħames storja mill-ktieb Stejjer mill-Bosk u Mkejjen Oħra ta' Patrick Sammut. L-istorja jisimha Mill-Ġdid fil-Bosk. Mela darba, il-ferħ ta' ors jismu Orazio iddeċieda li jerġa' jmur Mawra fil-foresta. Din id-darba xtaq isib siġra tat-tut biex b'hekk ikun jista' jagħmel il-ġamm li tant kien iħobb għal matul ix-xitwa. Mill-ġdid ħa miegħu bieqja mdaqqsa u marbuta b'qafla tefagħha fuq spallejh biex ikun jista' jħaffef bla tbatija. U hu sejjer lejn il-bosk, Orazju ftakar fil-ħabib tiegħu, Hamilcar, li diġà ltqajna miegħu fl-ewwel storja. Għalhekk ħaseb li jagħmillu sorpriża billi jmur iżuru u, min jaf, jistiednu biex jiġi miegħu fil-bosk. Malli Orazju daħal fir-razzett fejn kien jgħix Ħamilkar, il-ħmar lemħu minnufih u ż-żewġt iħbieb erħilhom iħaffu biex jilqgħu lil xulxin b'ferħ kbir. X'ġabek 'l hawn ħabib? staqsa Ħamilkar lill-ferħ ta' Ors. U kont sejjer dawra sal-bosk infittex it-tut, u ftakart fik, Ħamilkar. Tiġi miegħi? staqsieh Orazju. Il-ħmar ma qagħadx jaħsibha darbtejn u minnufih beda miexi lejn il-bosk flimkien ma' sieħbu Orazju. It-tiftixa għat-tut ma kinitx faċli daqskemm kien ħaseb il-ferħ ta' għors. Ħamilkar u Orazju kienu daħlu biċċa sewwa fil-bosk bla ma sabu dak li kellhom f'moħħhom meta widnejn il-ħmar bħal iddrittaw. Qed tisma' x'qed nisma' jien? Ħamilkar staqsa lil Orazju. Iva, dan x'ikun? wieġbu Orazju. Iż-żewġt iħbieb ħasbu li jimxu lejn in-naħa minn fejn kien ġej il-ħoss li bil-mod il-mod inbidel f'tip ta' għajta ta' xi ħadd li kellu bżonn l-għajnuna. Imxew fuq li mxew, sakemm il-ħmar u l-ferħ ta' ors sabu t-tweġiba għal dak li kienu staqsew. Ftit 'il bogħod quddiemhom kien hemm ċerv żgħir maqbud fi pjanta mimlija xewk jgħajjat għall-għajnuna. Kif lemaħ lill-ħmar u lill-ferħ ta' għors bħal ħa r-ruħ u qalilhom, Għalli rwieħ, ħsibt li ma se jiltaqa' ma' ħadd biex jgħinni f'nofs tal-bosk, jiena jisimni Ċiru, Webbist rasi li niekol minn dawk il-weraq ħodor li hemm faċċata u, ara xi ġrali, tħabbilt u weħilt f'din il-pjanta mimlija xewk! Sewwa jgħidu li bl-iżbalji titgħallem. Żgur li jekk jirnexxili ninħall minnha, darb'oħra noqgħod b'seb'għajnejja qabel ma nagħmel pass li jista' jdaħħalni fl-inkwiet. Ħamilkar u Orazju serrħulu rasu, u minnufih bdew jgħinuh biex jinħall mill-pjanta mimlija xewk. Ftit mnuti wara, Ċiru ċ-ċerv kien ħieles. Anki jekk sakemm inħall mill-qabda tax-xewk ingiref xi ftit 'l hawn u 'l hemm. Tgħidx kemm qabeż u ta biż-żewġ wara li sab ruħu liberu? U ferħan staqsa liż-żewġt iħbieb x'kienu qed jagħmlu f'dak il-bosk. Huh, qegħdin infiġġru f'tiġra tat-tut ħalli nkun nista' nagħmel il-ġamm għal matul ix-xitwa, qallu Orazju. U la intom għentuni daqs li kieku kontu ħbiebi, jien issa imiss li ngħinilkom ukoll. Qalilhom Ċiru iċ-ċerv u kompla, Jien naf b'rokna f'dan il-bosk fejn hemm gzuz ta' siġar tat-tut u jekk timxu warajja neħodkom hemmhekk minnufih, kompla. Iż-żewġt iħbieb b'ċiru fuq quddiem u Hamilcar u Orazio jimxu warajh, reġgħu bdew jimxu. Ftit wara, sabu ruħhom imdawrin b'siġar mimlijin tut lewn iswed u mdaqqas. Ċiru stedinhom iduquh. Kemm Hamilcar kif ukoll Orazio stagħġbu bil-benna tat-tut li kienu qed jieklu. Il-ferħ ta' għors beda wkoll jaqta' l-frott ħelu u jqiegħdu fil-bieqja li kien ġab miegħu sakemm imlieha sa fuq nett. Il-ferħ u l-ħmar ta' għors irringrazzjaw liċ-ċerv talli kien daqshekk ġentili u wassalhom sas-siġar tat-tut. Imma Ċiru qalilhom li anki huma kienu wrew ġentilezza miegħu meta ħelsuh mill-pjanta tax-xewk u għalhekk ħaseb li azzjoni tajba titpatta b'azzjoni tajba oħra. It-tlett iħbieb daħqu kollha flimkien għal din it-tweġiba intelliġenti u sinċiera taċ-ċerv. Kien wasal il-ħin biex Ħamilkar u Orazju jmorru lura d-dar. U għalhekk sellmu lil Ċiru. Orazju wassal lil Ħamilkar fir-razzett u qallu li 'l quddiem kellu jerġa' jgħaddi ħalli jdewqu l-ġamm tat-tut li kien beħsiebu jagħmel daqt. Ħamilkar irringrazzjah talli kien ftakar fih, u ż-żewġt iħbieb sellmu lil xulxin qabel ma nfirdu. Hu sejjer lura fl-għar fejn kien joqgħod Orazju, ħaseb f'kemm ferħ u sodisfazzjoni ġġib azzjoni tajba ma' min għandu bżonnha f'waqtha. U ħaseb ukoll f'kemm ikun sabiħ li kieku hu, Ħamilkar u Ċiru jerġgħu jiltaqgħu t-tlieta li huma filwaqt li jduqu mit-tjubija tal-ġamm li Orazju kien se jagħmel fil-jiem li ġejjin.